Başlarsyňyz öňünden hawa. Hawa. Hadi onda başlaly. Da başla.
Men pozitiv taraflaryny aýtjak. Başla. Negatiw taraflaryny gürrüň berjek. Eee, pozitiv taraflaryny aýtmamyň sebäp. Alexa, aus. Görüşüňiz ýaly. Goýanoklar bizi, goýanoklar. Eee, karoçe, pozitiv taraflaryny aýtmamyň sebäbem bar, Lolaçka. Eee, bu tamyşda men Germaniýa geleli bäri bilýän dokumentasiýa hemme býurokratiýa hemme zady bilýän. Ýöne şony etmäne ýol bermediler. Ýok ýol bermediler-de. E, ýoldaşym sag bolsun. Ýoldaşym postoýanno gidip e, özi derew edip gelýär, gynalma zat diýen bolýar. Dubliklişe. Spasiba. E, şeý diýjek bolýar, ýöne Gowy däl. Öwrenmeli. Ýok, bilýän ýöne. Menem şoň üçin näçe günden bäri, ştoby ýalňyş zat aýtmaýyn diýip, gowuja informasiýa topladyk. Şoň üçin bölüşdik. Men pozitiw taraplaryny aýtjak. Nämeniň pozitiw taraplaryny? Germaniýada nähili sadik, meselem, okuwlar, Eli saglyk sistema, saglyk sistemasy ýa-da näme? Ýene bir zat aýdypdyk biz. Şo.
Dur menem ýatdan çykardym. Ornuň tertip düzgün. Tertip düzgün, hawa, näme gerek, näme gerek gel, e, ýa-da köçede nähili parkować edýäs, şolaram aýdyp bileris.

Biz hemme soragyňyza jogap berýäs. Häzir paka başlanymyz üçin köp wagtymyz bolýar. Wagtymyz bolmansoňam berýäs şony. Bizi poddežka ediň, laýk basyň i bize goşulyp abuniwersiýa edip goýuň. Abunim alal.
Kanalymyza goşulyň, garoç. Hany onda başlalyň. Haýsyndan başlaýas birinji? Eee, sadikden başlaýaly. Daway.
Sadiklar şeýle, eee, naprimer, meň häzir bäbegim bar, üç aýlyk, üç, üç, üç aý boldy. Gyzjagaz, gyzym bar. Eee, şo, eee, häzir näme etjek bolýas, eee, ştob öňünden, Krepa näme diýýäs bizde? Krepmi diýe näme? Krep diýerler-de şu bar. Bir Ýok. ýaşyndan berjek bolsaň, Hemmesinde sadyk diýip ötýän, hiç ýerde näme ýok. bizde ýok-da aýratyn.
Bolýar. E, Onda bir ýaşyndan üç ýaşyna çenli krepa gidýär. Bu taýda nemisçede krepa diýýärler. Şu bir ýaşyndan üç ýaşyna çenli bermek üçin hem öňünden bir ýyl öň e, oçurda goýmaly. Oçurda goýduk. Nädip?

Bolýa. Biziň web saýtymyza gelýäň. I şo şo taýda formulýar doldurýaň diýdi. Formulýar diýip arza dä? Arza. Aw art.
Bagyşlarsyňyz.
Arza doldurýaň diýdi. Bolýa. Etdik. Ýeri bar. Şo pozitiwni tarapy.
Negativ. Men negatiwni tarapyny gürrüň bereýin. Negatiwni tarapy indi serediň. Käbir şäherlerde, uly şäherlerde deýin, tiz ýer tapyp bileňizok oçra durmaly öňünden. Hem käwagt iki-üç ýyl öňünden oçra dursaňyzam, ýer tapylanok. Hemem ene-atalaň hünäri boýunça çagalary saýja alýarlar. Ine, meselem, ene-ata bir lukmanmy, lukmançylyk bolup işleýärmi ýa medisinada ýa bir ýerde Sadikdami işleýän bolsa, şolaň çaglary birinji alynýar, galanlary oçur-moçur alynýandyr. Hawa, şon ýaly. Ikinjisi, meselem, nahar temasynda özleri bişirenoklar orda şardan, bir daşarda bir kuhnýa bişirýär i sadia getirýär. Daşarda däl, nemede, bir e, restoran restorandan restoran ili şolar ýaly bir kafeteriýa mi restoran mi şoň ýaly bir zat çyklar ha o şo taýdan e, näme gelýärdi sipariş näme Ha, o getirýärler şu e, dostavka etýärler, paketler dostavka etýärler. E, şu wagtky döwürde onuň bişiren zatlaryny öňünden buzladyp Soň getirýärler. Indi bilemok. Witamin galanokda. Şu witam ça nemede naharda witamin. Soňam näçe günki bilemokda. Düňki bişirenimi, ondan öňki bişirenimi bilemok. Indi men içine girip işlemänden soň meniň üçin negatiwny o zat. Men pozitiw bolup saňa bir zat aýtjak. Hemmesi-de. Hemmesi-de.
Hawa, olam dogry. Hemmesi-de belki däl. Indi men öz görenlerimi aýtýan-da. Dogry, dogry.
Ýok, Gepiňde jan bar. Şu meň iki çagamyň nemesine gidenimizde hemişe soraýardym. Näme, nähili edilýärdi? Şu aýdyşyň ýaly şeý diýip maňa düşündiripdirler. Ýöne dogry, pozitiw tarapyndan aýtjak bolsam, gowy tarapy aýry-aýry. Bir ýaşyndan iki, üç ýaşyna çenli aýry bolýar. Çaga bir ýaşyndan üç ýaşyna çenli

Üç ýaşyndan alty ýaşyna çenli özlerinem özbaşdak hemme zady etmäni öwrenýärler. E, şu bir ýaşyndanam başlaýarlar özbaşdak etmäni. Naprimer, men bir ýaşyndan özi nahar iýmäni öwredýäs. E, karoçe, şeýdip şu tarapyny gowy görýäs. Şu pozitiwny tarap diýip nemekä. Olar dogry, oňa goşulýan menem. Onda pozitiw tarapa geläýinmi? He üçünji ýene negatiwny nämem bar. Üçünjide näme dur meselem? Hawa uly şäherlerde sadiklaryň bahalary iň azyndan aýda 700 ýewro bilen başlaýar. Hawa oba ýerinde bolsa 200-300 aralykda galýar. Gaty uly şäherde 1000 ýewro çenlem çykyp bilýär aýlyk tölemeli tölegi.
Kripa ili näme normalny kiçi çalanky şonýalrak bir çalanky birazçyk arzanrak ýöne bir ýaşyny bermeýär bir ýaşyna kawo bir ýaşyndan üç ýaşyna çelip nemesini nemesini aýdaý puluny aýdaý indi biz şu wagt 250 ýewro töläp ýörüs ýöne ol owaň içi bolan üçin ol şäherlerde 600-e ýakyn we 700

O bir nemesi üç ýaşyndan alty ýaşynaça giden çagalaryň aýlygyny näçe berýär? Kän tapawudy ýok, biraz tapawut etýär. Ýüz ýewroda? Hawa, bir ýüz, iki ýüz ýewro tapawut berýär. Hawa.
Bolýar. Bular ine pozitiwny, negatiwny taraplary. Indi nämä geçýäs? Indi isleseň
okuw gürrüň berdikmi? Okuw, hawa.
Okuw pozitiwny taraplary.

Ýet, ýetip durdy ýani. Oku, oku nimesine pursady gelip durdy. Şony görüp bildim. Awa ýoldaşym hasam isledi şony. Ondan soň alty ýaşyndan okuwa gidýärler. Orta, ýok orta däl näme diýe, gurun. Başlangyç. Başlangyç okuwy. Başlangyç okuwyna gidýärler. I şo okuwa bermek üçin hem oçerzat ýoga. Ýok, taýda oçerz ýok. Ýok. Ýok oçert ýok men häzir biraz garyşdym. Şo normalny ýazdyrýaň şo neme sadikda zat edýärler özleri biraz kömek edýärler okuwa gidýärlermi gitmeýärlermi şo şo taýda şolaram karar berýär olaryň kararam örän has möhüm biziň üçinem sadikdaki enegeleriň üçin terbiýeçileriň şolar bilen

Biri Mittelschule diýýärler, ikinjisi-de Realschule diýýärler, üçünjisi-de Gimnazium diýýärler. Ýöriteleşdirilen, ýöriteleşdirilen. Ýöriteleşdirilen. Haýsy gimnazium? Gimnazium, hü. A, ýöriteleşdirilen. Hawa, ýöne şu ýöriteleşdirilen okuwy hemme arzuw edýär, kanyýaşna. Ýöne arzuw etmeýänler

Mitli şule bar, real şule bar, zat bar. Bärçinji klasdan saýlan wagty men oglum üçin real saýladyk. Şoňa birazajyk özümizi gynadygam. Çünki şu oglumyň kiçijik bir derejesi ýetmän durdy, ýöne has gowy taýýarlanyp reala goýduk. Realam biziň öýümiziň ýanynda. Karoçe, şu okuw hasam gowy okuw. Şu okuw gutarandan soň, ony gutarýar. Ony gutarandan soň 2 ýyl okap uniwersitete girip bilýär. Ýa-da şu 2 ýyl okaman näme Ausbildung, hünär okuw. Hünär okuwyna girip bilýär. O Ausbildung diýip näme, näme diýip aýdyp bilmeýän. Mhm. Nemsçelap aýdýar otyr. Hawa, şo gowy. Şoň üçin okuw sistemasyny gowy görýän. Meň pozitiw tarabymdan, görnüşimden näzir. Kän zat bar, aýdyp otursam dola uçup detenok. Onda men negatiwny tarapyny aýdaýynmy? Aýt başla eşdäýin. Eşdäýin, eşit sen awo. Indi men öz pikirimi aýdaýyn, aha. Negatiwny tarapy kän basgyn bar. Okuw tarapdan biziňki ýaly däl, Türkmenistandaky ýaly däl. Meň görüşim boýunça gaty basgyn köp. Hem az wagtda çal saz öwrenýärler. Ine üns berýärler joram gyzyndan meselem ikinji klasa eýýäm goşmak, köpeltmek bardy. Birinji klasa eýýäm polny okamany başarýarlar. Bizde on ýaly däl-ä. Birinji klas diňe harplykdy. Ikinji klas indi okap başlaýaň, indi goşup başlaýaň. Ikinji klasa eýýäm köpeltmek bardy. Meň üçin ol gaty kän basgyn.
Nähili ýadyňdan çykmandyr, meniň ýadyma çykyp gitdi.
Ýo ýadymdan çykmady ha. Gaty kän basgyn diýip etýän ha. Onsoň minus tarapy bilemok bärde. Uly çagalar kiçi çagalara azarlaýarlar. Bärde çagalaryň arasynda on ýaly düşünje ýok. Bu kiçi bu uly hormat goýmaly. Aý bu kiçi çaga oňa azar bermäýin diýen zat ýok.
Näme azar bermäýin? Şonu şonu ýalňyş düşünmesinler. Pozitiw bolup Neme tutdun da emme zat do dogruly. Azar bermäýin diýip näl diýsem kam. Ene sen on ýaly, sen mun ýaly görünýäň. Meselem, sen kiçi, sen başaraňok diýip azar berýärler ýa-da mobbing. Awa, sen ony et, muny et, men senden uly diýen bolup azar berýärler. Ýa-da kiçi çagalara näl diýsem kam. Erbet.
Behandlin.

ýanlarynda kak položno şolara görünsün ýa-da näme Spesialne eden No şu tarapy erbetde çünki mugallymlar hiç zat diýen ýoklar, haklaram ýok bir zat diýmäne-de, söýetmäne-de haklary ýok. Oň üçin edenlerini etýärler.
Çaýymyzam sowap galdy. Sowap galdy dogry. Indi çaý edip bereyimmi?
Ýok, ýok, ýok.

Saglyk temasyna. Saglyk temasyna geläýeli. Doktorlarda nähili oýçurda durýaň, nähili, nädip tiz dowalanyp bilýäň özüňe, nähili gyssaglygyň bar, şolar hemmesini aýdyp geçýäs. Hemişeki ýaly pozitiw tarapyny aýdýan, negatiw tarapyny aýdýan. Pozitiw tarapyndan doktor jaň edýär.

Kart berýäs. Uje şu kartdan alyp awtomatiski neme tarap gastrah tarap özleri strawkalarymyz hawa. Şo şolar bilen özleri neme edýär. Bizim bir nemämiz ýok. Gidip o taýda pul ber ýa-da ýa keş ýa-da kartçka goý ýok. Şo şosy gowy. Düş kellämizde pul barmy ýokmy diýip näme edip gezmeýäs. Şu bir alada, alada edip bilýän. Hawa. Şo taraplara gowy. Ondan soňam barlanmak isleseň, polny alajaň gorasyn. Rak keseli bolsun. Her hili, her hili keseliňe hemmesine özle näme töleýär, gastrah töleýär.